Tui a haw piang a inzah nge awm tawh en ngai thin le? Tui pump vil ngai thin laka min chhawk thei tur khawl kan hmaah hian kan nei a. He khawl hmang hian tui awm zat awlsam taka kan en zung zung theih bakah tui pump khawl control nghal thei tura duan a ni a. Tin, tui a khah hun awlsam te a hriat theih nana rori va va thei turin bazar kan dah tel a. Helaia switch pahnih hmang hian kan pump te, buzzer te kan control thei a, tin kan tanki thuk zawng kha a in'an loh theih avangin kan neih thuk zawng mil tur khan hemi switch hmang hian kan set thei bawk a. Chuan tui awm zat lo tehtu transmitter leh a awm zat kan enna receiver-a hi wireless hmangin a inbiak dawn avangin hruaizam duah ngai lo khan inchhungah awlsam te a en theih turin kan dah thei dawn bawk a ni. Kim chang deuh hlekin a thawh dan te en chhun zawm ila, a siam ve duhin a awm pawn. Arduino code te, hman ruaka hman te leh schematic diagram ho te kha kan tarlang leh dawn nia. Awle heng ho hi hman ruaka hman tur te chu a ni dawn a. Ultrasonic sensor JSN SR zero four T hi tuiawm zat tehtu tur ber kha a ni a. Waterproof a nih avang hian Tuiin in lo per emaw, lo hnawm deuh pawh ni se a pawi dawn lo va, tanki chhin velah kan dah thei daih dawn a ni. Tichuan kan call kha wireless a ni ka tih tawh kha. Chumi tur atan chuan four hundred thirty three megahertz RF module hi ka hmang ang a, a te zawk hi transmitter niin a lian zawk hi receiver a ni. Heng Madul ho a mal te te a hnathawh dan kha chu tun tumah chuan kan sawi lang rih lo ang a, a then hi chu video hmasa lamah te pawh kan tar lang tawh a, in lo en dawn nia. A dawt leh ah chuan kan sensor leh RF Module kha microprocessor nena hman ngai a ni a, Arduino hi hman a awlsam bawk a, kan hmang leh mai niang chu. Pro Mini hi transmitter lamah ka hmang ang a, Nano zawk hi receiver lamah. Tichuan LCD sixteen into two display Kan tuiawm zat lo tarlangtu atan khan kan hmang tel ang a, kan transmitter kha tanki velah dah mai theih ka duh avang hian power supply atan battery BMS nen ka hmang tel bawk ang a, receiver kha chu plug bul velah a rem laiah dah theih mai dawn avang khan five volt adapter in kan chawm thei mai ang. Tichuan bazar pakhat tui khauh huna lo ru va va thei tur a ngai ang a. Tui pump khawl kan on nge kan off lo ti lang tu atan LED pakhat ka hmang tel bawk anga chuan resistor three hundred thirty ohm leh two hundred twenty ohm pakhat ve ve bakah variable resistor pakhat nen kan mamawh dawn a ni. Transmitter leh receiver lama ngai tur then hrang lawk ila transmitter lam hi a tlem deuh zawk bawk a in en hmasa teh ang. Schematic diagram chu ka tarlan ang hi a ni a, kan module hoa VCC leh ground kha battery positive ah leh negative ah kan connect ang a, RF module a data pin kha pro mini pin twelve ah connect tur a ni a, chuan ultrasonic sensor trigger leh echo pin kha pin nine ah leh pin ten ah kan connect leh ang a, Arduino pro mini a raw tih ah battery positive lam connect tur a ni a, VCC tia zawk khan kan lo connect palh ang e. Chuan helai pin A zero hi positive ah ka connect bawk a, hei hi battery voltage zat en nan kan hmang dawn a ni. Tuna kan sawi tak schematic ang khan ti hian ka soldering hlawm a. Kan RF module range tih zauh nan khan antenna copper wire atanga siam hi ka telh bawk a. A sei zawng forty mm a ni a, a kual len zawng hi four mm a ni. Arduino code han en leh ta ila. Hrethiam awlsam thei tur ang berin ka ziak a, chuvang chuan a line ang zawng zawng hi chuan ka sawi fiah lo ang a. Hemi Arduino code ina a tih ber chu, kan ultrasonic sensor atanga data kan neih leh pin A zero atanga voltage zat kan lak a kha RF module hmanga thawn chhuah a ni. A awlsam thei ang berin ka ziak a tih tawh kha. Hemi avang hian reading modify hlekna te a awm a. Entir nan helaia voltage kan nei ah hian plus zero point nine one ka telh te hi a ni a, in lo siam ve a nih chuan reading dik nei thei tur khan in lo adjust ve hlek hlek mai dawn nia. Receiver lam han en ve leh ila, hei hi schematic diagram ka hman lai a ni a, RF receiver a data pin kha Arduino pin eleven ah kan connect anga, chuan LCD a VDD kha positive a,

V zero tia inziak kha variable register ke laiah kan connect ang a, chuan variable ke sir pahnih kha ground ah leh VCC ah kan connect ang a, hei hi lcd eng zawn exhaust na tur a ni. Chuan led pump in on leh in off hun lo ti lang tu kha pin eight ah kan connect ang a, chuan buzzer kha pin six ah a ni a, chuan switch pahnih kan neih zing a mode tih zawk hi pin seven ah kan connect ang a, Control zawk kha pin nine ah connect tur a ni. A connect na tur pin ho hi in duh chuan code atang khan a tih danglam thei a. Mahse RF module bik a chu library atanga kan neih sa a nih avangin tih danglam loh a tha. Kei hian board ah kan soldering ve leh hlawm a, LCD bik kha hranin awlsam te a vuah sawn theih mai tur khan ka siam a, antenna pawh a hma mi ang tho kha ka vuah leh bawk. A Duno quote ka hman tur chu hei hi a ni a, A kikawi ve ang reng naiin a sirah hian comment ka ziak nual a, a hriatthiam theih mai ang. Mckinah a hman dan kan en hunah a tul a nih chuan kan sawi fiah pah mai dawn nia. Setup han siam ila a hman dan te han en teh ang. Tuna ka tih chin tur atan hian tank i thuk zawng kha feet khat atanga feet tum thleng teh thei turin ka dah hria. Hei hi feet khat atanga feet sawmpakua vel thleng teh thei tur pawn a dah thei a ni. Kan tanki thuk zawng kha fit khat lo ni ta se, helai hi zero percent a ni ang a, fit khatna hi a khah hun hundred percent a ni ang a, a chan ve hi fifty percent a ni bawk ang a, chuan eighty percent leh twenty percent bawr vel hi chhinchhiah tel ta bawk ila. Tanki a khahna one hundred percent atang hian kan sensor hi fit khat a hla ah a awm a ngai a, hei hi chhan chu jsn hi twenty five centimeter ai hnai ah a hman theih lo va, mumal taka a hman theih nan fit khat a hla ah ka dah a ni. Kan transmitter hi hetah lo awm se, engmah han khawih kual tur kha a awm ve lo va, kan on kha chuan a tawk mai. Kan receiver kan han on hian welcome tih a lo inziak a, chuan tui awm zat Level tih hian a lo inziak a, tunah hrih hi chuan engmah a zone a awm loh avangin zero percent tiin an lo inziak hrih a ni. Helai kela three point eight five tih lo inziak hi kan transmitter chawmtu battery voltage zat a ni a. Multimeter-a battery kan teh chuan three point eight three volt bawr vel kan nei a, LCD-a three point eight five tiin a lo inziak a, a dik chiah chu ni lo nain a pawm theih mai e. Awle hmasa berah Tengki thuk zawng kha eng zatah nge kan dah tih hriat a ngai a, chumi tur chuan mawt kha vawikhat hmehin a lo lang thei a, tunah hian fit hnih a awm a, Tengki thuk zawng kha fit khat turin kan ti si a, thlak a ngai dawn a ni. Mawt kha long press in a thuk zawng chu kan thlak thei a, vawikhatah fit chan ve zelin a danglam ang. Tikhan fit khatah chuan kan han dah ta a, hei hi vawikhat kan siam fel tawh chuan power kan off vek pawn kan dahna ngaiah awm reng tawh ang a, tih danglam a ngai tawh lo a ni. Bawm hi kan tui angah lo ngai ta hrih ila, tiang ka dah hian level hi danglamin a zat a lo ziak lang a. Tengki kha lo khat ta ang se, one hundred percent tih a lo inziak a, chuan bazar a ri ta ve ve a. Bazar hi Arduino code a helaia second zat kan ziah chhung hi a ri ang a, amahin a tawp leh mai dawn a. A rik laia a bul hnaia kan awm a nih kha chuan control switch hi vawikhat meh in a ri kan ti tawp thei bawk. LCD a auto tih inziak hi pump kan control duh dan set na tur a ni a, auto leh manual ah mode switch vawi hnih hmeh in kan thlak thei a. Auto a kan dah hian engtin nge awm en phawt teh ang. Tui kan lo hmang a, tanky a lo phai zel a, A phai zela twenty per cent a thlen chiah hian tui pump amahin an on ang a, chuan tui kan han pump zel a, tanky ah eighty per cent thleng tui a awm tawh chuan pump kha amahin an off leh mai dawn a ni. Hei hi tui pump vil hman lo te tan a tangkai thei khawpin ka ring. Manual a kan dah ve thung chuan control switch hi vawi hnih hmeh in tui pump kha kan on in kan off thei a, hetah hi chuan tanky a tui awm zat khan engmah a ti buai ve lo. Tui pump tur nei reng lo, a rem hun hun a pump ngai te tan a tha ang a, mahse pump hi amah in an off ve dawn lo avangin a full a bazar ri hun ngaih chan ve deuh a ngai thung ang. Aw lehkha kha a hman dan tur chu a ni a, hmanhase lem lo tak tangkai tur ni bawk si niin ka hria a, bawm tha deuh hlek siama hman kei pawn ka tum a, enge in ngaih ve dan comment na lamah te khan lo sawi ve teh u. Video kan tih tawh hmain tui awm zat enna tur a ni a, tui pawh a hmang lo, a teh thei tak tak dawn a mi ti te in lo awm takin rem leh rem lo a ka tih chinna hi kan ti lang leh lawk ang e.

Awle, khati zawng kha a ni hrih se. Video te lo like tur kha khan sawm ve leh cheu a, in no la subscribe lo a nih phei chuan lo subscribe ve ula, video dangah kan inhmu leh theuh dawn nia.